He mea hanga nā te Atua i te tīmata te rangi me te whenua. Ā, kāore he āhua o te whenua i takoto kau, he pouri anō a runga i te mata. te hōhonu. Nā, ka whakapāho te Wairua o te Atua i runga i te kare o ngā wai. Ā, ka kī te Atua, kia mārama, nā, ka mārama. Ā, ka kite te Atua i te mārama, he pai. Ā, ka wehea e te Atua te mārama i te pōuri. Nā, ka huaina e te Atua te mārama ko te awatea, ā, ko te pōuri i huaina e ia ko te pō, ā, ko te ahiahi, ko te ata, he rā kotahi. Nā, ka mea te Atua, kia whai kikorangi a waenganui o ngā wai, hei wehe i waenganui o ngā wai. Nā, ka hanga e te Atua te kikorangi, ka wehea e ia ngā wai i raro o te kikorangi i ngā wai o runga o te kikorangi, ā, ka oti. Ā, ka huaina te kikorangi e te Atua ko te rangi, ā, ko te ahiahi, ko te ata, he rā tuarua. Ā, ka mea te Atua, Kia huihuia ngā wai i raro i te rangi kia kotahi te wāhi, ā, kia puta te tuawhenua, ā, ka oti, nā, ka huaina e te Atua te tuawhenua ko te whenua, ko te huihuinga o ngā wai i huaina e ia, ko ngā moana, ā, ka kite te Atua he pai. Ā, ka mea te Atua, Kia pihi ake te tarutaru i te whenua, te otota whai purapura, me te rākau hua ki runga ki te whenua, e hua ana ōna hua, he mea rite tonu ki a ia, kei roto nei i a ia ōna purapura, ā, ka oti. Nā, ka whakaputaina i te whenua te tarutaru, te otooto hoki e hua ana ōna hua, he mea rite tonu ki a ia. Me te rākau whai hua, kei roto nei i a ia ōna purapura, he mea rite tonu ki a ia, ā, ka kite te Atua he pai. Ā, ko te ahiahi, Ko te ata, he rā, tuatoru. Nā, ka mea te Atua, kia whai mea whakamārama te kiko o te rangi, hei wehe i te awatea, i te pō, hei tohu anō aua mea, hei taima, hei rā, hei tau. Hei whakamārama aua mea i te kiko o te rangi, hei whakamārama i te whenua, ā, ka oti. Nā, ka hanga e te Atua ngā mea whakamārama nui e rua, ko te whakamārama nui hei tohutohu mō te awatea, ko te whakamārama tuiti hei tohutohu mō te pō, i hanga anō hoki e ia ngā whetū. Ā, whakanōhia ana aua mea e te Atua ki te kiko o te rangi, hei whakamārama mō te whenua. Hei tohutohu i te awatea i te pō, hei wehe hoki te mārama i te pōuri, ā, ka kite te Atua he pai. Ā, ko te ahiahi, ko te ata, he rā tuawhā. Nā ka mea te Atua, kia ngāhui ake i roto i ngā wai te mea ora e ngoki ana, kia rere anō hoki te manu i runga ake i te whenua i te mata o te kīkō o te rangi. Ngā kāhanga e te Atua ngā tōhura nunui, me ngā mea ora katoa, ngā mea ngokingoki i ngā hui ake nei i roto i ngā wai, o ia āhua, o ia āhua, me ngā manu whai parirau katoa, o ia āhua, o ia āhua. ā, ka kite te Atua, he pai. Nā, ka manaaki te Atua i a rātou, ka mea, kia hua koutou, kia tini, kia kapi hoki ngā wai o ngā moana i a koutou, kia tini anō hoki ngā manu ki runga ki te whenua. Ā, ko te ahiahi, ko te ata, he rā tuarima. Nā, ka mea te Atua, kia whakaputaina e te whenua, te mea oro o ia āhua, o ia āhua, te kararehe me te mea ngokingoki me te kīrehe o te whenua o ia āhua, o ia āhua, ā, ka oti. Nā, ka hanga e te Atua te kīrehe o te whenua o ia āhua, o ia āhua, me te kararehe o ia aho i a awa, me ngā mea ngokingoki katoa o te whenua o ia āhua, o ia awa, ā, ka kite te atua, he pai. Nā, ka mea te atua, kia hanga tātou i te tangata kia rite kia tātou, Hei tō tātou anō te āhua, ā, kia waiho ko rātou hei rangatira mō ngā ika o te moana, mō te manu o te rangi, mō ngā kararehe hoki, mō te whenua katoa, mō ngā mea ngokingoki katoa anō hoki e ngokingoki ana i runga i te whenua. Na, ka hanga e te Atua te tangata rite tonu ki a ia, i hanga ia e ia, kia rite ki te Atua, i hanga raua he tāne, he wahine. Na, ka manaakitia raua e te Atua, ka a ka mea te Atua ki a raua, kia hua, kia tini, kia kapi hoki te whenua i a kōrua. Kia mate hoki ōna tara i a kōrua. Ko kōrua hei rangatira mo te ika, mo te moana, mo te mana, manu hoki o te rangi, mo ngā mea ora katoa, anō hoki e ngokingoki ana i runga i te whenua. Ā, ka mea te Atua, nā, kua tite o atu e ahau ki a kōrua ngā otaota katoa e whai purapura ana i runga i te mata o te whenua katoa, me te rākau katoa, he ahua rākau tōna e whai purapura ana, hei kai ēnā mā kōrua. Ā, kua hoatu anō i ahau ngā otaota matomato katoa, hei kai mā ngā kararehe katoa o te whenua, mā ngā manu katoa o te rangi, Mā ngā mea katoa hoki e ngokingoki ana i runga i te whenua, kei roto nei i a rātou he wairua ora, ā, ka oti. Ā, ka kite te Atua i ngā mea katoa kua hanga nei e ia, nā Pai whakaharahara. Ā, ko te ahiahi, ko te ata, te rā tuaono.